Ento onena bene gire, en onongo pinye col. Amito ni apwo Lubanga matek pi kelo an kany cen dok aye. Dok cing maca ma waloko onyomo lok matino tino en onongo pe ka neno wa, an bene ape ka neno wagu. Tino onongo oye wagu wek.

Acako tic ki president wa con eno mwaka me pyera aryo wa abice me bedo i nget ladit so pwony ma dong anongo ki kunu pwonye dong romo medo wi tela kumeno ko ento tela ma watye ka mito ni acwali kit ma kipwonyo wan kwede dong wapwonyo lok me tela ni watye ka mito tela me mar wutye ka winyo ne we ka in latela i maro dano ki cwinyi ada ci tela ni bedo tela mango ma ada ma kwir. Me acel ma an angeyo ni latela kong me acel myero onge Lubanga. Goba pe ilok goba kong. Ka latela ma inen pe ngeyo Lubanga ma Lubanga pe i cwinye, liro pa dano pe bedo tye bot latela eno. Ci inono ka ocwalo latela ma kumeno, winyo agak agak ma lacuc kicwalo i polo-ni, oniang gin otimme we? Eto igako. Ento ka ocwalo dano ma Lubanga aye ogudo cwinye pi peko pa lwak, oweko bino botwu calo kit ma an abino kwede-ni. Ci diki mac anen calo acoli pi lok. Gin ma tye ka kelo an bot acoli pe ni ka ma an atye iye-ni pe ber, ka ma an atye iye-ni ka ma tye coft ba, amyero owecciwu lokke ba, peko mo peke kunnu ba, atye ka wecciwu eno. Bono ibuto iye mayom ento ka ice odiko. ibayo wongi gang i acholi ci wa ite buto i bono na ni mono tye konye tye pien ka in itye ka buto maber ma itye ka cam maber ma itye ka mato maber ma itye ka cwiyo jo weng maber ento lugangu tye marac ber? en aye weko abayo wanga gang ci awaco kong dok adog keken.

Ka ma wan wabedo iye kuca, dano odongo calo Buganda, Buganda odongo. Ento ka an aa ki i Buganda ka caa-ni, aa ki i Mbarara, Western Uganda, abino apimo dongo pa jo caa ki dongo pa Acholi ci weko an ma obinna okumu onywala i Acholi kany-nyi weko cwinya cwer. Gin ma oweko acung i nyimwu tye ni, gwango aryo adek. Pe abino ka eni pi yomcwiny, abino kany pien cwinya tit ka cuk. Wutye ka winyo ne? Connections ma wan dong watiyo kwede mwaka pyero abic ki president me Uganda, connection ne dong dit. Ka onongo dan ni ma cwinye mito coc, acito mere anyomme wa Japan ci aling ma amot kunu. Mon koca gitye? Ipo ni wutye wa China? Ipo ni koca wutye wa kwena? Ento gin na tin dwoko an gang. Peko ma dong watye kwede i Acholi kany peko me tela. Lutino Acholi wutye ka winya? Gin ma Judith obin na tye ka dugu iye bot Acholi tin ni peko me tela. Pien tela ma watye kwede tela ma pe onyutiwa larem. Tela ma watye kwede tela ma pe onyutiwa yomcwiny. Wan wacwalo danowa ento gin adugu botwa tye. Gin i caa ni ma kilwongo ni lee-ni ma kilwongo ni palamen-ni. Lee-ni ka tek kicweli kun oyangone, Leni dit. Kong me acel, tye jange mukene ma myero obed ka konyo jo magat. Ento wan ka dong wacwalo danowa, en wa jange ca ma myero okony dano agange weng kicamo, wa kome weng kicamo woko, dugu bene peke, ka dong ineno dong cabira aryo dong oromo ma dong kimiyo dugu ka penyo kwir, nongo kicako poko kany, kicako poko kibirici. Jami meno gidoko kwowa? Dong i caa-ni gin ma cudi mito, lutela ma gubutiki ki lwak. Me acel, lutela ma gubo nyuto margi i kom lakin gang. Wutye ka winyone? Ka in inongo lawoti tye marac ma kome lit i ot, in itye en pi loo, pingo pe icito ci inene? Wutye ka winyone? Inongo peko tye ka moni, pii peke, pingo kontak ma kimiyi-ni pe icito ci iiny ki pii ikel bot dwak? Pe itim gin ma konyo komi keni, tim gin ma konyo dano weng. Wutye ka winyone wa? Kobedo i cawa-ni watye ka mito lutela ma lukica, lutela ma kica tye i cwinygi. Ka tek wucwalo lutela ma kica pe i cwinygi, ma Lubanga pe i cwinygi, wunge ni acodi wadong dak ki mwaka abic mukene me demo can, dong watye ka cito acita wa i twenti tati wan. Kone kong canwa ocakke wa weng? Wan acodi kobedo canwa ocakke wa con. An lacen ca acako wacciwu ma abino botwu, awacci, Judic obino na eni ba, owoto ki tyene ya garamba ya, ocito wa bot kony, ka cito ka loko lok kom kuc, oweko kuc odwogo i acoc. Jo mukene pe gungeyo kit ma an atimo kwede, ento pe an aye atimo, Lubanga aye otimo. Min kony, agwoko min kony pi mwaka adek, ma atye ka pwonyo min kony kit ma aloko kedwu kica-ni, kit ma an atye ka loko kedwu-ni, en aye loko wa ni min kony, dano tamo ni mamana. Eno watye ka yenyo lok me weko ni kuc oduk kwene, oduk cen yat codi. Wutye ka winyo ne? Konyo winyo lok pa latin mo nongo bene atidi twal kwena pe eni dong no nongo dong atitidi. Eno apenyo kadi an wai kony in mo, lweny ni mono me turo gamente keco me neko codi? Pien ka onongo lweny me turo gamente ba, kadi i village acel onongo pe okomme i kwanyo kop. Kumeno ko, ka onongo dong kony tye ka lweny lweny me turo gamente, me kwanyo gamente pa Museveni, onongo ko kong kadi village acel konyo kwanyo, pe kiwaco kobedi kony dong tye ka ruling village eni. Kumeno ko, ci dong apenyo kony, kony dong lok pe ogamo, lok ma dong en ogamo lacen wa-i, Wun dong wubino bota, Museveni ocwalo wun ni wubin bota, Ocelli ma marna oloko keda ni ajok dweny. Judith, wucakke tin wucito keda anyim, pe abicelo mo doko i Uganda. Mono obedo i mwaka alip aryo ki abiro, obedo i dwe me apar wiye aryo. Luduku pud dok peya cwiny, luduku peya cwiny. Ka nineno awacci ni action lady, en action-ne atye ka lokone en. Kobedi kuc dong odwogo iya cwiny. Go bene dong gin awadong kede me neno kit ma Acoli obi marching forward i lok me dongo lobo. Wutye ka winyo ne? Oweko acako ti foundation ma kilwongo ni Judith Bina Foundation ero ni. Wuneno kicoyo nyime kany ni keeping the peace. Wutye ka winyo ne? Peace ka in lacan ma itye ka can nongo kuc peke. Kuc bedo tye i can? Kuc peke i can. So wan Acoli Kong dong wanenu ni wabedo ki wang matek me yenyo lumak gwogi ma obicwalogi ni mo gubimako lee. Wutye ka winyone? Atye ka loko woko jenerali ni tela. Amito ni wun weng ka onongo twere girapoti ma wan wacwako ni tye NRM ento okobedo cawa ni NRM pe kitoko i can. FDC pe kicok i cam, ANT pe kicok i cam, Nup pe kicok i cam, ngo ma kicoko i cam? Kitimo nining? Kicito i poto ka kipuro apura ka ikelo gang iyub maber imino bel iketo i cam itimo ngo? Icamo. Pati pa cam tye? Pe. Kobedi watye ka loko lok me dongo lobo? Wamiti wamarre kacel, wamiti wanotte kacel. Ka en gin aber-ni, Museveni aye kelo wanen Museveni. Kumeno ko, teke gin aber inen tye bot Museveni, pe ilok ne ki Museveni. Cit dairek, en bot Museveni eno. Ka inongo gin na pe konyo Acholi, wek aweka, calo Nup, pe oyelle. Luloka tye ka cam, gucamo kacel ki Museveni gutyeko cawagio. Man onongo gitye ka yobe me cako cam ki ngat ma obino tye i nge Museveni. Wutye niang? Luloka pe gibwot abwota ba, giryek ma pe wacce. Eno wan acodi kibino kipoto i koma, aa kor nup, kor Besigye, kor anga angagi. Wubicwako gin nyong nung i wi aru. Acodi bidong kit ma atye kwede-ni. Wangwa obed bit ka neno jo ma gubitero Uganda. ma gin obimiyo ginu mo ki acuni. Wutye ka winyone? Luterawu ni wucwal dano ma twero cito ka manu lee caa-ni me kelone kwe. Kit danne neno bene, gwok ma mako lee neno, ineno woko ki gerone. Wutye ka winyone? Dano bibino kany mapol ata, wangwu obed mabit. Wutye ka winyo ne? Ngan man obino ki gobane kit en twero. Ento amini wu direction moni awe unen lakica, unen ngat ma ngeyo Lubanga. Jo ni eno ni gin aye bikelo kuc i acudi. Gin aye bikelo dongo lobo i acudi. Pien gubiloko i ada. Wutye ka winyo ne wai? So tin abino botwu amito share ni kedwu. Amito ni unge an Judith obino na maber.

Acholi pe atwero bino ki security pien kany gang. Ka eni ni gang. So an ma anenowu ka eni atye ka nenowu i rem Acholi. Wutye ka winyone wa yo? Ma bedo me cweyo cwiny bota ka aneno Acholi pe tye maber. Amito ni aminiwu tam wun lutino Acholi. Ka ineno gin maber, nyik i nget gin maber. Pe iwek lok goba pa ngat mo obwoli.

Wek itiyo maber, wek imedo wiye, ka idwoko nongo in ilek imiyo ki lawoti. Wutye ka winyona wa yo? Moko gin maber ma gamente tye ka timone. Programs calo PDM wugamo ki cingwa apa? Programs calo Emyoga wugamo ki cingwa apa? Wutye ka winyone? Jami madit tye ka wot iye, ento tye ka tic ganga jo mukene. Ka ool ca ma nongo ladit ocito ka neno PDM, ineno kitye ka kelo dano ki i Teso, kinyutogi ni TV ni man en otimo PDM-mi okelo cen i kuman, otimo emyoga oilo i kuman, ocito ogamo cen pa mon, owek tye cen pa mon tye i jenda otimo koma eni-ni. Co tye jami madwong ma tye i gamente. Amyero ni awac wunu Acholi kong dong wabedu ki ryeko. Wayinyo diro kit me telo me odug botwa. Wutye ka winyone wayo? Gini wan dong gini rweny botwa ocon. Tito gi gubedo ka e. Eno tito gi pongo e ticci gini. Wutye winyone wayo? Oweke cawa ni gini orwenyo ki cingwa. Wutye niang gini ati wanyone ni? Ati wacho kom cawa ni. Aculi dong fut peye. Aculi dong fut peye kom. Manyodi wan kitwa dong fut wapeye kom ni. Wabenge abea. Uwinyo? Aculi wabenge abea. Tam ineno gin maber tye iye pot iye wutye ka winyone gin maber ni amyero wacciwu atir ni president Museveni dano maber an adongo adonga adonga i ode laditti ki wa i laditti dega codi eo ni lok ma pe abiye kwona pien an adongo i ot pa laconi kikome wutye ka winyone remo ma kingolo ki icinga ka eni ka ingo remone can ki nongo an remo acoli mar acoli.

Ambasada obino akumo kwora. En aye foundation pa nrm i Acholi. Ee lacak me rem ki Museveni i Acholi kany ma nongo ki tin wan watye eni, wan lukoyo, wan Acholi kikome. Wutye ka winyo ne? So an kikoma president oculo an i school, ogwoko an i otte. Ma nyuto ni president maro Acholi. Pe ngato mo obino labwor lacoli mo keken ni ladit president pe maro coli kobedo cawa ni aneno acoli tye ka lokke dano tye ka weko aa kobedo cawa ni nongo wamito dong cito bot nongo bot president kobedo dong dano mito donyo i NRM ento langwidi moni Lagweno nyen moni tye ka timme i acwuli ka-ni, ci lagweno nyen moni ma tye ka timme i acwuli ka awinyo kor angagi myero odony i NRM, kor angagi myero odony i NRM, eno ni lok ada? Tempreca ne watye ka pimone watye ka nene ni pe tye lok ada, pe wuwek ki bwolwu wunen lutela makwir. Pe ngati mo obwol ngati mo, dano weng tye ki kwir adi adi? Acel. Kwir ni ni en migi. Joni dong bino pe twero bino ka wacci ni in dong kobedo icaa ni cit igol dong kwir ki ayela. No. Kwir ni en obiketo gin na ber boti. Wutye ka winyo ne? So guard it jealously. Jealousy. Co ocito ka yero dano ni pien ngat iwaco. Wuti winyre? Ngat ma twero wacung maleng kany-ni myero oye tek ki cawane oromo en aye President Museveni. Wuti ka winyre? Eh, ka wuneno action lady bene tye iye kwija, be wugwel action lady. Pien ac- action lady obitwero action. so watye ka mito ocwal dano ma gubo kelo kony i acoli wutye ka winyone we palamen ni ka kicito iye gin atime kwija jemine tego ca okene icito ilwenyo en idyere kwija ento lacen gin mo ma itwero nongone peke tika mita gud lok pa dyang pa cwiny bot lugo an kota The first time ma aculo onongo bilion abic ma kiculo dyang obedo obinna, amito kono cung maleng. An aye aa ki i state house ka acito bot Keith Muhakanizi, Muhakanizi onongo tye permanent secretary me ministry me finance omiya appointment me caa aparacel me odiko, wutye ka winyone? Caa aparacel me odiko nongo atye i opice obino nongo abedo mot atye ka kure. Ci apenyo awaci ni, 'Bilion abic ma iketo i cacpen caker ot me dyang pa acoli-ni, itye ka gwokone pingo? Odora obedo bot preciden, owaci ni latin-ni dong obino con con mo kany ma dong bene tye i opic ma tye ka yelo wiya marac. Ci ladit openyo awaci ni, 'Pingo pe itye ka releasing cene pa acoli? Ka obinna obino bedo ka penyo cene dyang pa acoli pingo pe itye ka miyone? En aye wang me acel acoli onongo five bilion. me dyang pa Acholi dok onongo en dong atye ka chasing jami moni ki i but opic pe atye i palament wutye ka winyo ne ka kare ne oromo miu kwir ki lutela ma gikwiri ka wumito finding out komwa kec. opwonya dong oto oko en opwonya ngec kit ma an alweny kwede pi dyang pa acholi lakwong cako lok me dyang pa acholi obedo bino kunu ma ba ma babana ni en lacak pi tudem me dyang pa acholi bot president Museveni an bene pud atidi awinyo ka waci tira abicito bot president Museveni ka penyo dyang pa acholi ento ever since kimiyo billion abic en dong ba Judith obino na en aye oce ceng-ni wa i cawa ni dong kiminiwu cene dyang So, dong wamito jo ma dong gubicito ka note ki jo ca me yenyo gin ma pa acwali kidwok bot acwali. Gino mo kiken pa acwali myero duk cen bot nga? Bot acwali. Wabilwenyo calo kaka, pien kakani pe kwere. Wutye ka winya? Ka dong Lubanga wa in de acoli di en acoli. An acal ki Nyankole. En opar tye Nyankole. An atye acoli. Hmm? Atye acoli. So, o, ka tek ki cawane oromo, myero wanenu ni walwenyo matek. Pi gamente da loko eno, awa ikwiyo gwet Museveni. Me aryo, wugwok jo ma kwiri keken ki ka eni. Wek awacciwu, opposition obibwolowu. Opposition tye ka bwolowu, kobedo opposition dong gucako lworo gingene ni kobedo dong gubo poto kwi oko. Ah, dong wabicito NRM, wamito donyo NRM. NRM aye mito, en aye mito dano ma kumeno-ni. Jo ma gitye NRM gipeke. Ci pingo pe omito a ka cu? Wun lu en aremo dwong kany ata, ayu malo wucung. Kibiloro doggola apo. Lor doggola. Eh. Gino moni ni an ko da bi crossing ko acero kwena ko adok kwena ko adok kwena ni ko ne anoko ki wang matut. Utye awinyo ne acodi? Mwaka ye pyeraryo ki wiye opposition ogoyo wan acoli. I cawa ni oweko onongo kobedi dongo lobo pe ya cwiny pi lok pa opposition ma gi lwanye kede ki gamente man dong oyo cawa ma dong acwele dong odoko NRM aa wan dong wabi cito i NRM en gin jo acel eno ni jo mukene peka lori wa dogola lori wa dogola eh wamito gin gubin ka gitye ka bino i ada ento ka ibino lain to dong bor ba gucako wa ki nge kwe Eh, nong wero buter cok mwaka apar kulu kong gubed gukur. Uwinyo waye? Eh, wun nong bedo NRM kong wun edo aw cu. Gucek ki ke wan. So, watye ma cwinywa yom ni ko bedo cawa na culu neno maber NRM tye ka tic maber, Museveni tye ka maro wun, wacwoko pati eno ni ento wabed ma wangwa twolo gin abeco weng myero wayic pi acul. Uwinyo waye?